Kan VIP te, an zirna taima taka zira hlawhtlin achang ta te leh he hun hmang tura rawn kal zawng zawng te leh TV lama min lo thlir tu te hmasain MZP General Headquarters hmingin chibai ka buk nawn leh a che u. Zainah hian a lawmawm ka ti khawp mai atiang program kan an hmang theih hi Tin, he program kan hmanna chhan hi in hlawhtlinna vang a ni a, Zainah hian in pawimawh khawp mai a, Nangmahni avangin in hlawhtlinna avangin he program hi kan buatsaih a, in hlawhtlinna avangin kan khawlem zawm tak te pawh hun chep tak karah nangmahni lawmpuia he lai hmuna hun rawn hmang turin a rawn tel a ni a, chutiang bawkin kan Synod Moderator zawm tak te leh Pu John Lalpek a te leh mi dang dang kan mi sawm te pawh nangmahni avanga zanina hetianga rawn kal khawm a, hun hmang hi kan ni a, chuvang chuan innep lo tih kha lo hre hmasa ula ka duh a, ih zainah hian eng nge ka sawi ang aw ka tia sawi tur chu ka rilru chuan a tam khawp mai a, amarawh chu ka sawi vek lo vang a, nichin khan kan hun serh hmangtu khan ka rilruawm tam tak a rawn sawi tawh a, heng hlawhtlinna kan neih theihna chhan te hi Pathian khawngaihna a ni a. Tin, chutih rual chuan i Janina heti laia TV hmaa chawimawina dawng tura rawn kalte hi ka rin danin in zirnaah pawh zirtirtute thu awih lo, nu leh pa thu awih lo in nih ka ring lo. In school ah pawh a thu awih pawl, in lamah pawh nu leh pa thu awih in nih ka ring tlat. Chutiang mite chuan hlawhtlinna an chang ṭhin a, Zainah pawh hlawhtlinna in chan avangin a lawmpui turin hetiang hian MZP General Headquarters chuan tun Covid nineteen avanga kan ram in hun harsa tak a tawh karah pawh he inhlawhtlinna hi a ropui kan tih em avangin programme siam lo theinin kan inhreh lo a, nichina kan GS ina a sawi ang khan kan sorkar hotute hnenah pawh Dîlin hetiang hun kan hman theihna tur hian i ruahmanna kan nei a ni a. Engpawh ni sela kan chah duh a cheu chu inkal zêlna turah hian thuawina leh taihmakna nen in zirlai zirul a. He ram leh hnam tân Pathian tân in zirlai hi zirul a. Kan hun serh hmangtuina a sawi ang khân tun hnaiah Central Service lamah kan tla hniam khawp mai. Sangni sawm pali hnu lamah hian IS hi kan tling leh tawh miah lo. Ṭan kan lak a ngai a ni. Eng e chhan ni ang aw tiin MZP pawn ngaihtuahna kan seng ṭhin a, nikum lamah te pawh a zir chiang tur committee te kan din a, report pawh thui tak an rawn ziak a, an rawn theh lut a. Chung zingah ka ngaih pawimawh deuh pakhat laiah chuan Tuna kan zirlaite in thiam ta lo thu ta ni lo. Nichina kan hun serh hmangtuina sawi ang khanin tun hma kan pi leh pu tuna kan IS tam takte hun lai chuan eng pawh nei tha lo in zirtirtu pawh an nei tha lo. Hmanrua pawn nei tha lo mar erawh chu tumna taihmakna nen theihtawp chhuahin hlawhtlinna chang turin tumruna nen an bei a, an hlawhtling. Tun erawh chuan kan khawvel en ila computer age ah kan awm a, post modern period ah kan awm te an ti thin a. Engkim kan phone hmangin kan duh Kan hmu zung zung thei, kan zirlai kaihnawih thil atan te pawh. Amarawh chu, chuti chung si chuan facilities tha em em si a, engvanga central service a IAS te, IPS te tling thei ta lo nge kan nih tih hi zawhna lian tak a awm a ni. Chuti laia ka rilru a awm a chu, pakhatna ah chuan kan sorkar pawh hian kum tinin MCS leh MPS te i la tawh lo sela, Tin, Mizo zirlai te pawh hian ram leh hnam hmangaihna thinlungpua, nationalism, thinlungpu chunga kan zirlai kan zir a ngai. Kan state chhungah nuamsa takin kan chhung leh khat kan thiante bulah chauh kan thiamna te hmang tum lovin zau zawkin India ram Hmun hrang hrangah a tul a nih pawha service thei turin central service tling leh tur hianin kan tan a ngai. Nichin khanin kan hun serh hmangtu khan a sawi a, tuna Covid nineteen avanga state hrang hranga India ram state hmun hrang hranga kan Mizo awm te tanpuina kawngah pawh kan central service Phai awm kan neih ten tangkai khawp mai. Mi a sang tel a za tel an rawn thawn haw a, engkim an lo ngaihtuah sak thei a ni. Chutiang mi chu in ni ve thei ni zanin ah hian zanin a TV atanga min lo thlirtu zirlai te leh zanin a kan lawmpui te in hian in hriat ringatan an ka duh chu Mizo te hi tunhma atangin kan pi leh pu te atangin hnam huaisen, hnam into delh, hnam rinawm kan ni thin. Amaherawh chu tunhnua kan ram dinhmun en hian rilru a na thin. Chung zawng zawngah chuan zirlai ten mawhphurhna kan nei a, he kan ram leh hnam kal zel tur atante He kan ram leh hnam lo awm zel tur, kan tu leh fa lo awm zel tur te tan hian chenna tlak a siam tur chuan zirlaite hian mawhphurhna kan nei tih hriat a ngai a. Tin, chu bakah kan rethei emaw, kan hausa emaw chutiang lam a ni lo, chu chuan hlawhtlinna a dal lo. Tumna mihringin a nei a, taihmakna a neih phawt chuan hlawhtlinna chu a chang em em thin. Chumi tih thei tur chuan Pathian ṭihna a pawimawh bawk a, tin, nu leh pate thu kan awi hi pawimawh khawp mai. He khawvela kan lei Pathian hmuh theih te an ni a, chuvang chuan kan Bible-in, I nu leh i pa thu awi rawh, tichuan i ṭha, i tana ṭha anga leiah hian i dam rei bawk ang a ti. Chu chu thupek tiam nei hmasa ber a ni ti bawk a. Chuvang chuan, Mizote chu Kristian kan ni a, Hlawhtlinna kan hmalam hun zelah kan chanzelna turte, kan thiam kan finnate, kan ram leh hnam tana tangkai tak kan hman theihna tur atan chuan Pathian kan ṭih hi a pawimawh a, chumi tur chuan kan nu leh pate thu, kan zirtirtute thu kan ngawi hi a pawimawh a ni. Kum sawmhnih pakhat mi chauh, AS Saika, Maharashtra thingtlang khua a pa pawh auto rickshaw pu mai pawhin IS a inziahtlin theih chuan vawiin nia heti laia kan hma awmte hi engvai ngeiin theih lo vang. Chuvang chuan tum rawh u. Kan Mizoram state dinhmun kan hria a, state kan nihna pawh kum sawm thuma chuang tawh. Chuti chung chuan tun Covid ah hian chiang tak a lang a chu kan state kan in to delh loh zia a lang a, heng ah te pawh hian kan thiamna te sorkar hna mai ni lo mi dang te hna pe thei tu ni tura zir chhuah te pawh kan tum a ngai. Tin, kan lo zir chhuak a nih pawn ram leh hnam tana mi chhen fakawm kan ni a ngai. mahni hamhaina tur chauh ni lo, kan ram leh hnam, kan chhungkaw tan malsawmna ni turin vawinia hian ka chah duh tak zet cheu a, in tum chuan kawng a awm. Mzp hian in tun kum chho ah hian kan tum dan hmasa chuan Central Service a Mizote kan tlin leh a tam zawk kan tlin leh theihna turin Theihtawp chhuaha rampum huapa hma lakna nei kan tum a, chumi ah chuan pakhata pawimawh nia kan hriat kan hma lak tum danah chuan Career Awareness Campaign kam Nationalism Awareness Campaign kal pui kan tum a, rampum huapin. Amaherawh chu kan Covid avang hian kan thei dawn em kan hre lo a. Nichina ka sawi tak ang khanin keimahni hian theihna a awm a, kan tum tak tak chuan. Chuvang chuan ram leh hnam hmangaihna rilru nen Pathian ṭihna nena kan zir lai kan zir phawt chuan Central Service ain kan tling leh ang tih kan rin kan ring tlat a. Kan thiam loh tak em vang pawh a ni lo. Kan inthlah dah deuh emmawni chu aw tih ka rilru a awm a. Kan State Service ain kan lungawi ta lutuk emmawni chu aw tih ka rilru a awm a. Chuvang chuan ram dangah pawh awm ngam, ram dangah pawh hna thawk ngam. Chutianga tangkai zawka i he kan state tana mi fahrin man hla nih tum ila kum in kum tir khan kan Zofest project avangin Delhi ah kan zu kal a, Ministry of Tribal Affairs office kan dawr a, kan unau Manipur chhuak i Paihte pakhat a lo awm a, Under Secretary a tangkai khawp mai. Kan thil tihna ah pawh chuvang chuan Central Service kan tih hian IAS emaw IPS emaw kan tling lo kan tlin lo a nih pawn i Staff Selection hnuaiin hna chi hrang hrang dil tur a tam lutuk. Chuvang chuan Mizoram sorkar hnuaiah chauh thawh tum lovin Central sorkar hnuaiah pawh hian i a tam thei ang luh. Tuma ṭan kan lak hi a ṭul tak zetin ka hria a, chu chu in rilruah pawh awm sela ka duh bawk a ni. Tin, tlem MZP chungchang han sawi kan duh chu MZP te hi Sangkhat zakua sawmthum panga din a ni a. Din a ni aṭangin Pathian khawngaihna zarah tun thlengin tluang takin kan la kal ve zel a. Zirlai pawl kan ni angin zirnaihna hma a sawn theihna tura hma kan lak rual hian kan hruaitu hmasa ten kan Constitution-a an lo dah ram leh hnam himna tur atana ke pen hi mzp chuan i kan theih ang tawkin Ke kan pen a, hma kan la thin a. Chumi atan chuan kan hriang a, nikum hmasa lawkah pawh Zophaiah te pawh kan buai a, tin tuikuk leh chakma chungchangah te pawh kan theiang tawkin hma kan la a. He kan ram Pathian in a min pek, kan enkawl leh kan venhim tura dah hi? A enkawl leh a venhim hna a mawhphurhna hi a chhunga cheng keini mi Zophate kawtain a dah a ni tih hi kan pawm dan a ni a. Chumi humhima Veng him tur chuan theihtawp kan chhuah thin a, kan chhuah zel dawn bawk a. Tin zirna chungchangah pawh kum tinin zirlai ti tha top ten, class ten pass ho lawmpuina kan neih rualin kum tawp lama quiz te kan nei thin a, high school level ah. Nikum quiz kan neih ah pawh khan vawina pakhatna Lohman kan pek te tho hi pakhatna an ni a, Saint Paul Sami te hi a lohmawm khawp mai a, tin chutiangin mahniah pawh lockdown chhung khanin zirlaiten lockdown chhunga an ngaihtuahna an thluak an lo sawi hman a, tin Bible-a mi ngaihsanawm, mi chhuanawm tak tak chanchin te an lo chhiar a, an lo hriat bel theih nan te, kan hnam phasaltha te chanchin an lo chhiar a, an hriat bel a, anmahnia entawn tlak awm a te, entawn nachang an hriat theihna tur atan te leh tin a sang deuhah University leh College zirlai chin ten lockdown avanga Mizoram ina harsatna kan tawh rual a, a tha zawnga a nghawng a neih dan chutiangin ziahsiakna te chu Kan lo buatsaih bawk a, tin, Mizoram Earth Commission te pawh kan neih theihna turin MZP Hruai Duma Sa ten theihtawp chuan hmaan la tunah chuan Commission chang tlung tlak kan nei tawh a, tin, chumi piah lamah zirlai harsa te kan theih ang angin kan tanpui a, tin, zirtirtu indaih lo chungchangah te kan hriat angin zirtirtu sem rual a nih theihna tur atan te kan theih angin hma kan la a, kan sorkar a changin Kan thawhpui a, a chang leh nawr a ngai deuh a, kan hriat changte pawn kan nawr thin a. Tin, kum tina Higher and Technical Education Department hnuai atanga Mizoram kuata a Doctor zir tur te, Engineer zir tur thlanna ang chi ah te pawh Kan hnam, kan keimahni Mizote kuata hnam dangina min ei hek sak an tumna ang chi awm thei lakah te pawh nasa takin Mizo zirlaite thlavang hauin hma kan la thin a. Tin, kan sawi leh duh chu mihring ve tho kan ni a, famkim lo kan ni a. Chungah chuan kan hmalakna chungchangah kan dinchhana chu zirlaite leh ram leh hnam tan tih a ni a. Thurawn emaw rawntlai emaw min pe duh. In awm a nih chuan engtik lai pawhin MZP chu kan inhawng reng a. He kan ram leh hnam thatna tur atan chuan thawhpui theih loh kan nei lo tih lai kha kan sawi leh duh bawk a ni. Tin, a tawp nana kan sawi duh a chu kan hria theuh angin Covid nineteen avangin kan buai a, khawvel a buai a, India ram a buai a, Mizoram pawh kan buai a ni. Amaherawhchu kan state Mark, Chak kilkhawr a awm. Tun thlenga Pathian venhimna kan chan hi a lawm awm a, Pathian hnena in lawm thu kan sawi fo a ṭulin ka hria a. Chumi ah chuan Janine-a kan khuah lian zawm tak Pu Thangtea leh a department, health department lampang te an thawhrimna a ropui khawp mai a, Pathian pawn mal a sawm niin a lang a. Tin, kan Kohhran hruaitu te, Kohhran hrang hrang te leh NGO te, thawhhona te Pathian hnena kan chhung ṭaih na te Pathian in mal a sawm a, tun thlengin i he hri laka in kan la him chho zel a, kan him zel pawh beisei la, chumi atan chuan chhung ṭaih na te i kan in chhung ṭaih pui anga a thawk tu te pawh chhung ṭaih pui ila, tin Pathian hnenah Chakna, finna, kan ram hruaitute pawh an neih theihna turin tawngtai pui bawk ila tih hi ka rilru a awm a, chu chuan sawi tel ka duh a. A chhan chu hetiang, harsatna kan tawh lai hi chuan ram leh hnam tan tumah pawl bik, party bik sawi lo a kan tan rual hun lai tak niin ka hria a, chuvang chuan inchirh theh lovin fuih kan ngaihnaah infui ila Tanpui kan ngaihna in tanpui tawn ila, chu chu a Pathian thu a, Pathian paw'n mal a sawm, ka ring tlat bawk a ni. Eng pawh ni sela, ka hnungah thusawitu tur tha tak tak te an la awm a, an ni paw'n an la rawn sawi zel ang a. Zainah hian kan lawmpui tak zet cheu a, in kal leh zelna turah Zanina kan chawimawina cheu hian rah tha chhuah sela kan duh a, hei hian chona pe cheu sela He ram leh hnam tan fahrin man hla in nih theuh theihna turin duhsakna sang ber ka hlan a cheu ka lawm e.